Nos ke gradici di e forma aki tambe nos patrocinadornan cu ta Ashley Muebleria, antes Muebleria di Credito, Bambi pa Barrio y tambe Queenie. Awor aki nos tin Señora Nena cu ta na Ramirez Beauty Salon, aya nan na Nieuwenstraat na otra banda, haciendo mi cabei den tur session atrobe pesaki ta den achi. Yes, danki. Awe nos lo papia riba progreso riba perfeccion. Cuanto bia. Bo no a pensa cu kisas bo ke cuminsa algu. Bo tin un proyecto den bo cabeza cu bo ta planea, planea. Bo tin tur sorti cos pensando ke tu bay e stap cu bo tin cu dal ey pa cuminsa. Bo no ta dale pasobra bo ta pensa, Mah, e plan no ta caminda mi kere ainda. Ora nos ta papia di progreso riba perfeccion, nan mi wak cua di mi dos compañeranan loke cuminsa cu e parti aki. Con nos ta mir'e? Mi ta kere hopi bia, bo sa, bo ta warda ora e tera ta fertil, manera nos ta bisa. Bo ta keda sinta warda, wak, ok, ki ora ta e momentu korekto pa mi por shut? Anto hopi bia bo ta ripará esaki ta bini bèk for di, ban bisa, e tempu, ban bisa ku bo ta chikitu. E e perfekshon ku ta hinka, purba hinka den bo. Hopi bia mi ta kòrda bo mama ta bisa bo, e ke tin, e ke negen. Anto, sin bo sa, inkonsientemente bo ta kuminsá yinka for di chikí den bo yu ku, por ehèmpel, e zes ku e zeven no ta hasi bo un persona ku ta sufisiente. Anto, einan bo ta kuminsá kaba fe chikitu sin bo ke bo ta kwik den un hende, por ehèmpel, ku e mester por ta perfekto, anto e ora ei, e totalidat lo ta bai ta kubrí. Anto sin bo ke bo ta lanta ku esei den bo, anto ora bo bira grandi tambe bo ta bai ripará ku tin alumnonan òf hendenan ku ta keda pensa ke tu bai, por ehèmpel, si mi no por tin hinter e proyekto aki kompletamente kubrí, mi no por start. Anto esei ta pone hopi biaha ku bo no ta start nunka. Òf tin hopi soñonan ku ta wòrdu realisá pasobra nunka segun abo bo no ta kla. Anto bo ta papia wori i por ehèmpel na ora ku mucha ta chikit hopi bek no komo mayor bo ta hinka asina tantu den bo yu ku es pa saka eigenlik ke intenshon di saka lo mas for di dje anto den deporte tambe nos ta hasié ora bo bai deporte awe ta home run mi ke ya bo ta kuminsa jusi e mucha feet den outo awe si tene ki bo a mi mira gol paso ke meni anto hopi bek nos no ta para ketu riba e progreso. Unda bo ta ta, unda bo ta awor aki, anto nos sa kos nos i papia di dje tambe den pasado, e parti di komparashon tambe ta pone ku ora ku bo sa bo ke yega na sierto kaminda pa bo sinti bo ku bo ta ok. Den nos bida mes tambe hopi bia nos ta sinti algu interno ta prekel nos ku nos ke hasi algu, tin ora ta kambio, por ta kambio den kosnan chikitu na kas, kambio den bo trabou Of diferente osea cambio di bo entorno, anto tin ora bo ta bisa tin un algo ta tene bo atras. No sa ki palabra nos por usa p'e algo ei. Tin ora bo ta sinti cu bo ta cla pa un cambio pa algo, pero tog tin ora bo ta sinti cu tin algo ta tene bo atras. Mi ta kere ta e hecho cu. E tera fertil ku bo tabata dije awor i Queenie. Nan di un palabra hogi na ingles, procrastination. Procrastination. Korekto, ku ban bisa por ehèmpel bo ta keda ketu bai den e siklo ei ku bo no ta kai den akshon. Anto den bo mente bo tin hopi gana di logra algu, pero cay den accion netamente pa bo bay den e direccion ey, bo ta sinti cu cada bes tin un cos manera bo ta bisa ta tene bo atras, cu por ehempel bo no ta cay den dje, of bo ta sinta na cas bo ta bisa bo sa, mi ta bay traha awe riba un business plan, bo tin gana bo ta bis'e, pero bo mes tambe den bo mes tin un cos ta buta cu, ya mi no por a traha riba e business plan aki pasobra mi ta tin cu laba paña, Mi ta tin cu laba auto, mi ta tin cu yuda mi yunan cu huiswerk, anto ta pesey mi no ta cay den dje. Pero e cosi tin que ber cu e sintimento cu bo tin di miedu. Miedu cu bo ta cuminsa traha riba e plan ey, anto por ta bo no tin e plan ey completamente diseñanto cla. Ya. E no ta tambe pasobra mi ta mi ta tende bo papia cu e no ta mi ta bisa e tin e tin algo cu tin dos banda so bo tin tambe tin ora sigur como como adultonan bo ta ba ba haci e e resumen ey di responsabilidadnan cu bo tin anto tin ora e por ta tambe gewoon scary cu e ta bisa bo tende pa ami dal e stap pa mi ke tin seguridad den cierto cosnan cu nos ta balansa e parti ey cu un persona cu ta bisa di un banda bo ta bezig ta Nos e mei como ta bisa? Tuma tempu bo ta bezig ta papia di dje, analisando, over analyzing por ta hasta un algo na lugar di kai den accion. Anto versus e parti ei di seguridad cu hende ke tin tambe na un momento dado cu si mi ta bay dal estap aki depende naturlig ki ke plan ta. So tin cosnan simpel cu ta holan'd ta haci, pero tin cosnan tambe cu ta bay exigi na un momento dado cambionan rigoroso of riesgonan hasta tin ora. Bo sa, ora nos tabata brainstorm tocante riba e topico aki, anto mi ta cora a bini dilanti, por ehempel, purba haci e cosnan, purba papia di e cosnan cu ta scary ey, cu bo ta duna miedu, por ehempel, anto siguridad ta uno, purba papiele awe cu bo publico. Anto mi a pensa, ey, what about nos papia un tiki di e hecho con nos mes a cuminsa cu reset session? Ta hopi great pa por kompartí e parti ei ku hende, pasobra hende ta mira bo por ta sintá aki nan. Anto mi ta topa hopi hende ku ta bisa ami, Queenie, wak, mi ta gosa bosan, bo tin un trabou ku bo ta traha interora, bo tin tres yu, anto ainda bo tin tempu pa bai sinta einan nan papia den un podcast. Anto mi ta pensa bo sa ki ta importante, ban papia real kon nos ta sinti. Anto no keda awe sin taki nan hasi manera nos bida ta ful perfekto, anto e pòdkèst aki nos ta bahel'e fásil fásil. Anto e no tin niun trabou tras di dje, nos ta sinta aki nan fresh Anto e koki no tin doló i kabes trae dje. Anto mi no mi no a mi ta tin e kos aki den mi mente, pero mi no a papi'é, mi no a echa hasi papi'é ku bo sa pa tras di skier. E ta bon surprise effect. Paso, si, e ta bon surprise effect. Anto m'a pensa, wak ta bou nos ban ta ril un ratu, kiko drai tur e rolnan ku nos tin aki ta nifiká? Pasobra un hende na kas ta wak nos, anto e tambe ta pensa, Ei, komo sa nda se koki? Komo san a yega na e idea? Mi ta kora, nos a nos a topa huntu, anto nos a sinta na un un lugá basta rilèks e di den un yakusi bla bla bla, anto nos a pensa gewoon ku nos ke ban kuminsá nos ke ban hasi esaki, anto mi ta kora tabata Rochelle su idea di ban papia un tiki. Wak e ta mi ta kere e tin ke ber tin ora tambe ku loke ta move bo kima ora nos ta papia di reset nos ta konsiente tambe ku un tipo di podcast asina ku inda loke ku ta bende no ta loke ku lo genera e miles di likes nan e miles di views nan pasobra hopi bia ta temanan netamente serio tin ora bo ke gewoon shake bo komunidat wak ki impakto bo por tin den yuda den desaroya bo komunidat di otro manera Nos ta nos ta traha den edukashon ke mester esaki na momentu dado bo ta pensa oke bo ta yudando ku muchanan pero bo ta sinti tin ora tambe ku hey bo ta bou ta e mayornan para atras di e muchanan ke bo ta bou ta e komunidat ku bo ta biba den anto mas leu bo ta pensa houn e impakto ku bo ke tin bo ke tin kòmbersashonnan ke men e el a surgi tambe for di e echo ku bo tin kòmbersashonnan great ku bo ta bisa tin ora diskushonnan anto nos no ta di akuerdo riba tur kos kemen esei tambe ta hasi interesante e echo ku netamente bon ta pensa na e mes kos anto nos di hey What about? Nos ban hiba e kòmbersashonnan aki difísil tin ora, pasobra resetting bo mes tin ora tuma e tempu analisá wak bo mes, wak unda ta áreanan den bo bida ku bo por mehorá. No ta un kos fásil, ni no ta un kos dushi tampoko pa hasi. Ke men e idea tabata en bèrdat, ban wak di ki forma nos por tin un impakto tambe. Anto kisas ku esaki por bira tambe un hub na un momento dado pa bo por duna otro tipo di entrenamentunan ku men kos ku bo ta bisa ey bo no ke djis papia den e podcast aki bo ke tambe na un momento dado ban un tiki mas praktiko ban wak kon nos por yuda realmente shape reset bo komunidat den su totalidat. Anto ta bisa ey nos ta pensa tambe despues por bai tin un reset pop-up Nos no hasi propaganda p'e pero nos tin esi den nos kabes pa tras einanan kaminda nos por ta bai ta live on stage anto hendenan por bin hasi pregunta nos tin wak kiko topiko lo bira un topiko atraktivo ku nos ta kere anto esei ta un bon idea tambe kisas comment den nos komentarionan un ratu kiko bo ta pensa ku por bira un topiko ku nos por bai hasi un reset live on stage kaminda e publiko por ta ei presente anto hasi nos preguntanan live. Pero sugera, mi ke mi ke para ketu tambe. Hopi hende ta bisa, ei, mi tin un plan, um, pero awor e parti finansiero. E parti finansiero ta hopi, hopi importante. Bo por konta nan un tiki di e parti finansiero di nos, sinsero atrobe tambe. Okay. Sí. Sí, um, wak, e ta eigenlijk atrobe e commitment. E commitment, anto e gana cu bo tin pa yega na algo. Mi ta kere den tur cos, aparte di reset tambe, e commitment di tur bia busca maneranan pa bo por yega na fondonan pa bo por haci bo proyecto. Ora nos a start na radio, manera boso ta corda, tabata con riba full nos propio chest. Ke mendi nos no ta tin ningun clase di yudansa financiero. Anto awor aki ora ku nos a kuminsá aki nan nos a minda al den un ex kolega di skol di nos a topa mi di kuné tal i tal tal e di ku mi su Heira tal i tal kaminda bo por purba pasá di mes tin diferente organisashonnan duna supsidio anto ban biba bario ta un di nan ku ta pará habrí pa bo sa duna e steuntje ei. Anto asina esei ta e parti finansiero ku nos a logra yega na dje. Nos also tin Ashley tambe ku ta yuda nos tambe den diferente manera. Ántes nos tabata usa nan na muebleria pa nos a graba, anto awor aki nos ta hañando un otro tipo di sosten di nan. Ke men, e ta keda algu, Loke mi ke, loke mi ke, sí. Algu, bo sa tin ora e ta mustra tin hopi hende tin ora bo ta mira programanan ku Rei di sponsor. Pa nos, manera pa bisa Rochelle, nos podcast no ta un podcast cu ta basá riba cosnan por ta comun. Dus hopi biaha e doelgroep cu nos tin tambe, cual mi nos ta apreciá masha hopi mes. So, e hendenan cu ta volg Reset ta hendenan cu bo ta mira cu mes cos cu nos, ta hendenan cu. ègt bai di la di reset nan mes, mehorá nan mes. So den reset, nos ta reset kada seshon nos ta me ta reset. Ke meni nos mes tin kere den práktika. Tin kosnan ka pasa behind the scenes ku nos mes desondor, konflikto, pero sa e bunita ta ku ora bo tin commitment, kita commitment pa bo mentu? Kompromiso. Kompromiso pa ku bo mes i pa ku Bo koleganan, anto sabiendo ku nos ta hasiendo algu great, algu ku manera bo a bisa pa duna bèk i tambe pa yuda nos a erekesé pensamentu, pa yuda shift e mindset di nos komunidat, ta pone ke ta bal la pena ku nos ta bin kada bèkinan i purba duna nos bes despues di dianan largu di trabou. I tòg Promo di hasiel e ku smak. Sí, sí. Sí, dus esei, esei ta hopi importante ku mi tabata ke pa bo kompartí. Danki su Gera pa kompartí di kos aso. Anto mi ta kere ta importante pa para ketu paso netamente nos a duna e ehèmpel aki paso for di nos ròl komo edukadó kisas esaki ta bo pashon pero por ta bo ta hasiendo algu otro ku bo ta bisa hey semper a interesá mi tòg Un otro cos na banda mi ta mira tin ora hendenan cu ta den cierto trabao, nan mi duna un ehempel kisas bo ta bo ta traha ik zeg maar wat verpleegster pero tog bo tin e bandanan un pasion bo ta hasi cabei na banda bo tin bo tin bo dor trepideendenan cu bo ta of bo ta bo ta haciendo algo y banda nan bo ta pelon pa riga e banda di casa kimin tin ora tin cosnan chikito ku bo ta bisa hey what about anto e idea di haci loke bo ta gusta ey mi ta mi ta convenci ku hopi bia den nos sistema educacional hendenan ta scoge nan un edad demasiado trempan den ki direccion nan ta bay kimin si bo mira awe un muchachi di diescuatro diescinco aña ta scoge ya caba Ki profil e ta skohe, ki sector e ta bai, anto ora ku bo drenta e kaya ei, imagina bo bo drenta un kaya robes, e ta nifiká ku pa hopi aña bo por keda den un den un stramin ku realmente no ta trese satisfakshon pa bo. Korekto, ke men ami ke paraketu na djei pasobra mi ta kere na kualkier momentu di bo bida Bo por bisa ta, Mi ta hende esaki, mi no tin goso den dje. Mi ta lanta tur dia bai a trabou aki, pero ora mi, ora ku mi sinta bin, tin ora bo ta, bo ta eksperenshá hendenan na nan trabou ku bo ta mira kon ku e koki no ta pa bo. E trato ku bo ta risibí komo kliente, bo ta keda pra manera e, Dushi, mi no ba keda kasa awe, pasobra definitivamente e kos ku bo ta hasiendo aki, bo no tin plaser aden. Anto e ta importante pa para ketu, pues. Aunke ku bo ta grandi, aunke bo tin e responsabilidad di bo so, e ta scary, nogmals, pa bo tuma un decision asina ei, bo tin bay tuma risico, bo tin ku bay, pero what about biba henter bo bida tambe haciendo algo ku no ta trese ningun tiki satisfaccion pa bo? Pero bo sa kiko importante tambe? E parti di kuminsá. Osa e parti di kuminsá, e parti di promé biaha sinta asina ki gewoon pa graba, anto hende ta pensa, ey, bo por papia bon. Pero e parti pa nos a kuminsá, ora nos a kuminsá na radio tambe, kon bo tambe komo hende gewoon ta sinti e tenshon. Anto esei ta bon pa bo kompartí ku hende tambe, pasobra tin be hende ta mirá bo ora bo ta pará pafó manera bo ta hopi perfekto, bo ta bon, bo sí ta dùrf. Pero sin sa ku tin ora e parti mas importante ku bo ke duna ta tin ora bo tin ku dal stapnan di fe, dal stapnan konfiando sin sa unda bo ta yega. Anto si bo no ta bai bira bon den algu si bo no dal e stap. Anto esei ta parti di e eksperensia ku bo ta haña. Perfekshon no ta eksistí tampoco. Paso kuantu bia tin ora bo sa bo nos mes ta wak bek ami fásil ta wak bek misa he he. Ke meni, perfekshon no ta esistí, pero si semper bo bai sinta ku wak e miedu ku bo tin pa hasi fout, bo no ta yega na nada nunka, lo bo no hasi nada, bo no ta sali for di e kokun ku bo ta den ei. Ya, pasobra atrobe ora ku bo ta bezig ku podcast ku kosnan asina, bo ta bes ta eksponé bo mes di un manera òf otro, hende ta mira bo ku bo no ta bon, a bo no por mira, bo sa, bo ta kana riba kai, bo ta sinti tin ora tin hende ta mira bo ku un otro wowo, nan bisa, ah te mucha muhé ku a mira, dus bo mester ta konsiente. Esei tambe, cu esei tambe ta come erbei kijken, bo mester di embrace e tambe. Bo sa con? Pero e parti di e cu nos ta keda pega di e parti di preparacion. Kico ta e cos cu nos por bisa, aparte cu nos a bisa awor e gewoon durf, ya, si bo sinti cu bo ke hasi algo, dal e prome stapnan. Bo a menciona tin ora tambe di e drukte cu ta, tin ora hopi cos ta kita bo for e hasi locual cu bo ke hasi, pero Bo ta paga un prijs na momento cu bo cu tempo ta pasa bay lagabo y ba keda sin dal e stap, anto esey ta para bira lamentacion. Paso tempo ta pasa sea bo hacié of bo no hacié, tambe bo por pensa awor cu por ehempel, casualmente bo pega un colega wey tarde anto e ta bezig cu e estudio anto e ta bisa ami ke a manda mi cami curpa de agoki, anto mi ta bisa tende e cuater aña na e lo pasa sea bo hacié of bo no hacié, anto bo por tin cuater aña di lucha di struggle pero na final. Bo ta para enanan ku algu ku ta bale la pena òf lo bo keda berat? Pasobra e kuater aña lo pasa, sea bo hasi algu òf nò. E kuater aña lo pasa, pues tin ora tambe e idea ei di komprondé ku si bo sinta warda e momentu perfekto, e momentu perfekto ei por lo general no ta yega. Nos ta mira no únikamente den e parti di, mi ta kere nos ta keda riba e parti di trabou òf kos ku bo ke hasi, bo ta mira e te ora di relashon. Hende ta frei kisas binti, trinta aña pas un bida ku otro sin dal e stap na un momento dado di bisa kasa pasobra tin sierto kosnan ku bo ke. Personanan ku op gegeven moment ta warda por ehèmpel ku na mi duna un ehèmpel hañamentu di yu ku bo ta pensa no mi mester tin e trabou, mi mester tin e kas, mi mester tin esaki, mi mester tin esaya, kiaman e Echo cu nos ke tin cierto cosnan cla, bo ta eynan, anto e ora ey, ora cu nos a yega eynan, nos ke ban cuminsa traha riba e parti aki, cu nogmaals, e ta algo responsabel pa haci, pero tin ora tambe bo ta yaha bo cu ne edad grandi ey cu bo a bay traha yu, pasobra laga nos ta sincero, ke bida cu nos ta bibando awor aki, en todo caso no ta manera e cos cu nos ta clara na edad nayon, cu cas, cu cona, y manera nos mayornan, ke manera te cu bo ke yega asina leu, Ku ba keda kla ke kas, ke outo, ke kiko a tap awor, mi ta sinti ferfelu pa bisa pasobra mi sa kon ta den tur kasa, pero a tap awor ku bo bo bo parti biológiko ta un tiki lat e ora ei ku tur e konsekuenshanan ke esaki por trese kuné. Keman e ta e ta den mas área di nos bida ku tin ora nos ta para ketu, enton nos ke sierto kosnan. ta in place ku op sih niks mes mei pero nos tin ku tene kidou tambe ku den e ke yega na perfekshon ke yega na tin tur kos e e historia por kaba diferente pa nos tambe. Si awor bo tin mi ta shift un ratu. Bo por tin tambe, mi sa ku boso a higi topa e hende ku ta wak bo, ami a higi topa e hende ku ta wak mi, anto nan ta bisa mi, Quini, abo, abo por tin sueltu, bo tin sueltu, Rochel, abo tin sueltu, abo tin sueltu ku por ehèmpel bo por a studia, bai kaba un estudio, bai a un kasá, bai a hel bo yunan, bo tin un bon trabou, a tabata hora aki tambe sintá den risè ta papia, mucha ta un hende ku sueltu bo ta ku bo a logra tur e kosnan aki. Un hende ku ta papia sin e kuini mi ta kere di bèrdat ta falta di pone e trabou aden. Ken ku ta ku bisa bo ta suèlti o ku mira un hende a logra kos papia di suerte ta pasó realmente asina e ta biba su bida. Kada kos ke mi tin ora hende ta wak nogmals e parti bunita ora mi papia di mi tempu di estudio no mas ku awe nos ta papia. Mi tabata studia, mi tabata traha, mi tabatin mi famia, awor cu mi ta pensa mi tabata aki, cu ta loco bo ta ta cu tur e cosnan bo ta haci, pero e sacrificionan cu ami a haci, e fiestanan cu ami no por a bay, e pañanan of e biahenan na e momento ey cu ami no por a haci, ta sacrificionan cu ami a haci na e momento dado, anto bo papia awe di. Bo tin suerte, ya, mi ta kere e tapa sombra sna abo ta biba bo bida yori. So bo no ta comprende cu tur loke un hende ta ta preparacion, ta inversion. Tin nada ta kita cay fey cielo. Pero bo ta kere tin cierto hende, por ehempel, ta cay toch den e situacion cu bo tin cierto gunningsfactor, su hera? Bo bisa, por ehempel, tin hende tambe cu tin tur e ekipahe cu abo tin, toch tin bia no ta haya e chens pa bay resulta manera abo ta resulta. Dor ku por ehèmpel, di un òf otro manera tin un hende ta yuda bo, abo si a haña e chèns, por ehèmpel, di por a siele, bo ta kere ku, pasobra tin hende netamente ta kere si ku tin persona ku ta den un situashon priviligiá riba otronan. Por ehèmpel, den situashon. Tin, si, tin, si, tin, si. Ora mi papia di Ekoki, nos ta nos ta biba awor aki un époka ku enseñansa liber. Ami a bini den un tempu ku ami no ku mester a paga. A pa bai skol paga pa kumpra buki. Den mi tempu mi tabata fia buki di un amiga pa mi mama bai kopia men asina nos a pasa nos tempu di skol sekundario kopia na kopi mira e tempu ei anto di manera ku no es nos bukinan tabata kopia nos no tabata por kumpra buki nobo te me ora ku mi papia di tin ora ora ku hende ta pensa Kos aki ta kai fei shelu pa bo, ami sinta ku buki nobo mi mayor no ta por a kumpra. Anto tin kosnan ku na momentu dado ta bo sakrifisio, e loke ku abo a mira ei, kosnan ku bo a pensa pa bo mes, bo ke traha riba un mihó porvenir, ke men e e idea nogmals hende ta mira bo no sa e sakrifisionan ku nos a pasa. Lastu mi a tende un ruman di mi ta papia di un entrevista, anto di bèrdat esaki ta nos realidat. Nos a lanta un tempu na kas ku nos tabata yega mèrdia puntra mi mama kiko lo e bonchi tin awe, so ta bonchi nos tabatin kome tur dia. Ke men ta gewoon e pregunta tabata merdia, Kiko lo e bonchi tin awe? No ta kiko nos ta bai kome awe. Ke men pa bo komprendé tin ora tambe ku p'esei mi ta bisa tambe hende ku ta papia di suerte mi ta kere definitivamente no a lucha pa yega na nada den bida. Pasobra si bo ta kere ta suerte ta trese kos ta bo sa bo no a yega na bo duidelijk bo no tin e eksperensia di trabou pa yega na nada ei. Cu kere cu abo do aki? Wak, mi ta kere e tin di a ber cu dos cos tambe. Wak, tin hende berdad cu anda bisa awor e tin cierto ventaha pa cu otro. Ya? Lo tin hende tin cu lucha pa yega na caminda nan ta. Pero mi ta kere e hecho cu tin hende ta puntra, puntra cierto pregunta na asina cierto personanan tin ora ta pa bo sombra, bo ta cargele cu gracia. Bo a comprende? Wak, tin hende ta biba kehando. Ya? He'e, hombo ei ta hopi malucha. Tin hende ta ta karga nan mes kos, tin tantu grasia ku bo no ta pensa ku e hende ke a pasa den strògel pa yega kamineta. Korekto, korekto. Bo ta kere e seita, e Korekto. kos. Bo ta Karg'é elo kual, nèchi. si, bo ta karg'é nèchi. E ta gratitut i Anto, i i ya. aseptashon ku Bo sa? tur loke bo a pasa aden, Bo ta orguyoso, no sa bo papié, ta karg'é ta a nais. forma ken bo ta. Ke men Si. tin ora ta netamente e echo ku abo tabata asina konsiente ke buki nen ta kosta. Echo Ya. ku abo ta asina konsiente ku bo no tabata por kumpra nan. Keme ora bo pasa den esei e ta mi ta kere tambe kada eksperensha ta shapeo i ta duna bo un otro un otro drive un otro gana di sali padilanti di wak kon bo ta hasi algu mihó ku bo mes bida. Pero tambe mi ta kere e loke su Hera bis'e mi ta mi ta mi ta sinti hopi p'e dikon hopi bia ora hende ta mira bo ta progresá den bida nan ke wak òf ku nan ta mira bo ta subi di nivel nan tin e tendensia di ke wak bo ban bisa tin ora Kon por ehèmpel si trabou ta batí bo, anto e trabou ta duru, nan ke wak den bo físiko. Bo ta bo kada bes nan trabou hende por un trabou bon ta kansá, pero kon tur dia tòg bo ta bini nèchi, kon tur dia anto e echo ku tòg e trabou ta pisá, pero bo ta lanta tur dia drecha bo mes, show up einanan, keda drai bai, bo ta mira ku hende tòg tin ora tin e pensamentu van, Okey, bo tin e fásil. Bo tine fásil, pero nan no sa pa tras di scherm kuantu kos bo ta hasi pa por manera bo ta bisa show up. Anto tur kos ku bo haña tin sakrifisio den dje. Dikon? Paso ami ta kere ku e mundu aki ta drai, anto ke tur bai e ta keda, komo ta bisa, limpia su mes ku tur kos. Bo hasi malu, e kos i ta bai bin, anto bo tin ku bai paga p'e. Ora bo hinka sakrifisio, semper mi ta bisa,

Bo comprondementu tin ora di e hecho cu asina mundo ta funciona. Pero awor bo sa kico? Mi ta pensando riba bo entorno. Tin bia bo tin hende rondó di bo tambe cu no, cu ta stroba bo y cu ke pa bo keda chikitu tambe. Mi ta kora hopi bia tin bia mi mama tabata bisa Queenie, Wak, si bo tin un plan, no cuminsa cana propaganda e plan ei. Pasobra tur hende su rosea ta bay riba e plan cu bo tin y anto e cos ei no ta bay cristalisa. Imagen na momento cu bo ke haci algo was ke rai mi amiga nan mester yega di p'e di rabia e hecho cu mi ta tene tin be por ehempel bo ta cumpra un auto nobo cuminsa cana ke coy poco poco na banco no cuminsa cana haci propaganda cu bo ta bay cumpra un auto nobo anto na momento cu por ehempel bo tin cu haña e firma ainda door di tanto rosea riba dje por ehempel por ehempel atabo. Ata e cosa dor pero bo sa awor bo ta papia rochel mi ta bisa tin hende pasobra no ta papia over di suerte no suerte pero tog. Mi ta keda pensa, pasobra tin ora ta mustra ku tin hende tin mala suerte bèrdat. Pero e mi no ta kere e ta bai ku e hendenan tin mala suerte. Mi ta kere hòwòwèg ku tin hende, pasobra bo ta mira tin hende ta lucha, tin hende ta ègt Den bo kara. sa un drive, ta hasi lo máksimo, pero e kònnan gewoon no ta bai, e kònnan no ta klara. E kònnan no ta kara na hinka den otro panan. Nan no ta hinka. Kèmen di strògel tras strògel, sètbèk tras sètbèk. Anto mi ta kere ke tin diaber tòg. Ku e mindset ei ta bin ta bin um ta manifestá einanan. Pasobra bo ta mira bèrdat tin hende ta ègt hasi nan bèst lucha manera papia bo wei di tur e diferente maneranan for e chikitu bin ariba pero tin hende tòg ta keda kai den strògel. Bo ke mira e bo ke mira e um e ta manda un plachi riba Facebook ku bo ta mira un hende ta koba Bay tera, anto na un momento dado tin diamantenan n'e banda ey, e ta casi pa yega, pero e ta give up pasobra e ta mira dje e banda un otro henayo, enton e ta pensa ya lo no tin nada aki nana, wak cu lewe el a bay caba. Cada un, I mean, anto mi, mi ta, mi ta un fiel creyente den esey tambe, cu nos cada un a bini pa biba nos historia. Anto, e pashon ku bo tin ei, e gana ku bo tin di sali padilanti ei, e no mester ta mará na niun otro hende su su éksito, na niun otro hende su logro. Mi ta kere ku tin kosnan i tin signifikansha ku bo por logra den e bida aki ku no ta mará nesesariamente. Mi ta mi ta mira un persona kisas bo ta bisa, ei, mira aki bon karpinté. Anto esei ta loke bo wòrdu yamá pa e sòru pa bo ta e mihó karpinté ku tin tambe. un bon jufrou di skol ta esei ta loke bo wòrdu yamá, pa esei ta loke ku abo wòrdu yamá. Anto kada ken buska pa haña e yamado. I pasobra tambe na komienso di bo pashon. Te men buska pa sa pa bo mes, mi ke di bèrdat pa nos komprondé ku e ta parti di kon nos sistema di edukashon ta funshoná, hopi trempan nos a haña nos ta skohe. Anto tin ora nos ta sinti nos mes ku e kaminda ku nos a drenta aki un timonia asin. Anto loke ku nos ke nos ke tòg pone na bo atenshon ta ku tende na kualke momentu e ta den bo man pa bo bisa, Mi ke buska un manera di traha di un otro manera riba mi mes. Mi ke buska un manera pa di otro manera buska mi pashon, buska loke ta hasin mi kontentu di bèrdat. E ta tuma si, anto asina mi ke para ketu na dje, e ta tuma si deskubrí tambe Ken bo ta? Kiko ta loke realmente ta bo pashon? Kiko bo a wòrdu yamá p'e? Anto esei tambe ta un parti ku nos tin ku hasi so pa bo dal e stap. Bo ta menshoná mala suerte, hende ta keda hasi kos, hasi kos, hasi kos. Si bo ta hasiendo kos lùkrak, manera nos ta bisa ke men a loko ya, nan mi purba sa aki, nan mi purba sa aki, nan mi purba sa aki. Ba mir'e hende hasi esei, bo tambe debe hasi e. Korekto, ke men ti ora ta bon pa nos wak tambe. Ora bo ta hasi un kos ku realmente ta bo pashon, mi ta kere ku bo ta bon den dje. Ora, ora ku bo ke algu di bèrdat, bo ta bon den dje tambe, pasobra e ta un kos ku ta lèg bo, ta un kos ku na un momentu dado, ta inspirá bo asta si bo tin ku drecha bo skillsnan pa bo ta mihó den. Bo ta bai duna i bo ta bai hinka e esfuersonan pasobra ta loke ku bo ke di kurason. So ora mi sinta tende boso na ki mi ta pensa e gewoon ora ei nos ta gusta papia nos ta papia hinter dia nos ta bini tambe anochi mi sinta papia kimen nos ta sigui papia papia papia bai girl ba bo mané. So di berat bo ta kere ku Tesei ta e manera tambe di hasiende konsiente kimen bai pensa bo mes bek ora bo ta duna les Bo ta e tipo di jufrouw cu ta papia, cu ta kere cu mas cu e materia cu mi ta duna, mi ke tin un otro tipo di impacto riba bo bida tambe. P'esei mi ta bisa, e ta e ta un cos cu na un momento dado nos por, bo sa, nos por papia lang en breed riba dje, pero e hende cu bo ta, loke ta move bo realmente si bo busqu'é den tur aspecto di bo bida, bo ta bay mir'é bek tambe. Bo ta bay mir'é bek. Pero keda riba e trein. Esei ta importante, keda riba e tren, no give up. Esei ta hopi bia bo ta mira ku nos tin inklinashon di give up riba sierto kosnan. Anto ya, loke tambe ta importante ta pa bo sa ku hopi bia ora bo kuminsá ku algu, tin be e ta desordená, tin be e ta bruá, tin be bo a subi e tren pero bo no ni sa unda bo ta bayendo, bo no ni sa na kua stop bo tin ku bai baha. Pero manera bo ta bisa ei, bo ta riba e trein buskando un prospekto pa bo yega un kaminda riba e trein i por ta bo ta sintá ta pensa ta unda bo ke bai, ta kon bo ta bai hasiele. Anto esei ta importante pa ke tu bai bo keda enfoká riba mi ta mehorando mi mes. Anto stòp di pensa, por ehèmpel, Ku bo mester tin tur kos deliñá promé ku bo subi e trein. Mai e ehèmpel di trein i hopi bon. Pasobra por ehèmpel, tin bia bo ta keda para na stashon i nan ta bo ta pensa se tur tren ta keda pasa. Tur tren no e tren aki, e tren sa ki ta no si, no mi sa ainda ku mi ke bai Paris no. Korekto. Pero bo sa ki ta pasa tambe, wak m'a mira un podcast poko di ei di Mel Robbins, mi sa volg het un señora Merikano basta konosí. Nan a papia over di mindset. Anto nos ta pa usa e palabra hopi. Ya Eury bo tin ku kambia bo mindset, bo tin ku kambia anto. Pero kita nifiká mindset? Mindset ta manera ta bisa mes settings of the mind, ke mendi e manera kon bo mente ta programá, kon e ta funshoná, kon bo mes por keda program'é. Ya si bo ta sinti ku bo a kuminsá pensa hopi negativo den un kos, bo Bo por programá bo mente na kuminsá wak e kos di un otro manera. So di ora nos ta keda dal den mesun muraya, dal den mesun muraya, pero nos pensamentu tambe ta keda mesun kos. Nos no ta kambia e manera, e mira kon nos ta mira e situashon. Anto e ora di bo ta keda dal ketu bai den e mesun muraya ei, mesun fout. Si pero bo tin ora bo por evitá, so tin ora bo ta ke ta dal bo mes mas ku ta nesesario pasobra por ta pa kòpigheid òf pasobra bo ta kere ah si niki mi ta Òf tambe bo tin falta di konosementu. Falta di konosementu tambe ta un ròl. Bo por hasi mind shift. Mind shift, anto bo tin ora hende nan rondó di bo tambe ku nos ta papia wòrdu i nos a kuminsá ku tambe ta un ròl. Tin ora bo no bo kai den un spiral negativo no. Den un spiral negativo ai no bo por ai no bo ta ke ta no òf tin hende ta Bo ta kere ku ta kun bo, hasi cherchi di bo. Nan ta mira bo ta struggle hasi cherchi, no ta na bo un man realmente bisa bo mi amigu ban purbe snigi man mira bo ta man mira bo ta bo lo ke ta purba a ban purba be. Dus hopi bia por ta bo mes no ta mirele anto si bo no ta rondona bo mes tampoko ku hendenan ku por duna bo un push, un ranka, un manera pa bo kambia e manera òf bo sa tin ora di nos mes kuantu bia nos ta wak podcastnan ora ki nos tin e telefonnan cu esta tanto informacion hopi podcast hopi tin bukinan ora ki como mester a haber lese audio books mas a cosnan cu ta pone bo hounweg habri henter bo mente como ta mira cos tin hopi cosnan tin ora cu bo ta bo ta lanta of anto tambe hendenan rondor di bo tin cosnan cu bo no ta experencia paco bo mes den bo bida. Pero dor di mira podcast, bo ta mira otro nenenan ta papia, bo ta lesa buki, bo ta mira otro voorbeeldennan, kos nan bisa, hey, nunka mi no a kai riba e kos ei. Tur eseinan ta yuda bo set bo mind na un manera ku ta sirbi bo hopi mas mihó pa nos por keda den e boto òf e trein di progreso. En todo caso importante ta cuminsa move pasobra pará na estacion ey nada no ta bay pasa si tin un cos cu ta garantisa ta cu tanten cu no tin movesion tanten bo no a dal e stap ey di cuminsa cu algo un cos ta seguro un cos ta garantisa ey ori ta cu bo no ta bay logra tampoco corecto bo no ta bay logra bo no ta bay book progreso pasobra bo ta pará kiet tu bay ta pensa Kon pa bo yega einan, pero bo tin ku dal e stap. Dudá, ku miedu, bo tin ku gewoon dal e stap, anto bo no por bai siña nada sin dal stap. Yes. I e miedu di na un momentu dado no logra e ta e ta algu ku mi ta kere ku nos por focus riba dje, what if mi no logra? Òf bo por focus tambe, what if mi logra? Ke men a kambia e mindset riba tambe. Kisas e enfoke ku bo ke duna i loke bo ke hasi ei, Wòt èf mi no logra? Wòt èf mi logra? Keman. Anto tin b'e bo logro tin b'e tambe ta desproporshonal pa kaminda bo ta kuminsá. Esei tambe no. Tin b'e pa bo mes bo ta na un sierto kaminda por ehèmpel, pero bo ke pone un logro hopi grandi. Si mira por ehèmpel ku por ta abo tin mester di un tiki mas tantu tempu ku otronan. Anto por ta ku bo pone un logro mas chikitu e ta un manera tambe pa stimulá bo mes positivo. E medico bo ta keda da stapnan chikitu chikitu pero ora bo wak bek por ta den sinku aña cu bo bira bek bek pa tras bo ta bisa hey nunca bo a magina cu mi por a yega te aki. Mester e palabra progreso ta para p'e tambe no necesariamente cu bo a yega bo por a dicidi cu bo a cuminsa tambe anto realisa ora bo wak bek aki sinku aña mi no a yega caminda mi tabata kier ta. Pero boy, mas e progreso. Teme ora mi wak bek mi mira, mi no ta kaminda mi tabata. Anto esei tambe tin ora ta importante pa nos para kiet wak komo un koleu nos a yega den sierto areanan i den sierto plannan ku nos tabata tin. Korekto. Pues asina ei, progreso riba perfekshon. Perfekshon no ta eksistí, basta nos keda move, manera ku Winnie bo gusta bisa e palabra dale stap, keda dale stap, keda move, inspirá bo mes, buska Kosnan pa inspirá bo, sea ta hende, whatever, tur kaminda ku ta nesesario, den Dios, den orashon, si es asuntu mas prinsipal, pa asina bo por logra tur bo metanan ku bo pone bo dilanti. Ta bai tin momentunan difísil, mayoria bia ora kosnan grandi ta bai sosodé den bo bida, hopi bes bo san ripará ku bo ta haña bo ku asina tantu traba, kosnan ku bo ta bisa bo ke give up, pero nèt e sumpida ku bo sigui manera e voorbeeld ku bo duna, nan ta e señal ku hei, No give up, sigui, tin un kos grandi na kaminda. Nos ta sumamente kontentu ku bo por a konektá ku nos un biaha mas den Reset Sessions. Nos ta spera e biaha aki tambe nos por a inspirá bo i tambe bo sab kisas awe bo a wak nos bo ta bisa bo sa ki ta pasa, laga mi bai dal e stap. Nos lo ta hopi sumamente kontentu di despues por ta ora nos topa den nos pòp-pòp ku nos ta bai tin live lo bo por kompartí bo progresonan ku nos.